Lubok lok orii nining? Eeiya, dong an tin pe abino ki lok apol ento aneno ladit MP me amwa ladit ojara tye ni ocung i parliament ka obedo ka loko lok ma lukke ki dwon lamego mo. ma en waco ni en nya Acholi kun en nongo enyome i West Africa kun lamego ni tye ka tito ni yat agwera moni en man me korona ni ma kicwalo i Acholi ni gamente pa Uganda ocwalo me neko Acholi dong lok ni enoni kun obedo odonyo ki i kin gang dano ma onongo yat kun obedo cwinygi tye ka poto dano ma pe onongo yat pe gitye ka cito ka nongo yat kun yat tye ingeyo lokke dong an dong oyom cwiny ada ada anyero anyera pien kani in icak neno neko mot mm kombeddi kin dano ket kin acwal oket mada acwali tye ka weng i wi lobo ni acwali tye ma tye Kampala kenyo ni jut gin ma gitye ka tuc ki Kampala eno ni dok gitye ka weko gi kadi ni giyero ayera dok bene meno me acel me aryo kodi wici enoni ni an apokke kwede pien kodi wici enoni rom aroma ki wic pa dano ma. Ka ce wuneno ngatu moni ocito ka cam ki cinge macol, wubino wucako cadu, ci ngat enoni kwone orweny, waco ni, 'Aa, man en neno we? Eh, ngat eni gineko aneka. Gin ma wan ma naka yang wacakki tito ki dano lok ka twoni eni.

Dano rayo cente ma dano cato jemi, dano cato ngom, dano timo ngo weng wek igwok latwe ni ot yat. Kun dok to ko be kede. Ci no ngat mo ni no obedo ko mot ka moni. Ci yeko loke ko ci chwalo waci ni ah ni eni dong wun do oto tum. Dong kit anaka ma Penduzi waco kede, waco ni ngati eni obedo bene dok i gamente-ni. Ineno? Kumbedi cani oloko gol poso. Dong ka in itye ki peko, dano eni weng twero bedo ki peko ki gamente, twero bedo ki peko ki luwote, an atwero bedo ki peko wan keken ngat moni. Pingo myero pekona ki ngati moni odok tung peko pa kaka kulu mene ka ma an an pe aniang iye dong plan ma lamego-ni waco ni plan madongo mada kor dong me timo ngo kor me timo ngo kor me timo pingo en pe tito ditelle hmm? tutwa jami ka dong odoko jami me science ba giweko rwako wawala kite iye ya Jami ma tere ma bene kong wi lobo niko liweng kong yat en na tye ka bino ni Uganda dong ocako yubo yat mo kenyo peke wa wan waneno dwi TV waneno i internet i nongo aceng ocito ogamo yat i yat i weng dege ma kelo ci ka adada ene dong amene miti tyek dong dano Ci dong onongo giwaco wa ki faktori ka ma yube yatti. Man ni amoni yatti kong dok gigamo kong dok gicwalo kor kom ka moni dok kong girwako iye kor gin ango poison kor gin ango ka dong giwaco e eni ocito area eni eni ocito eni eni Lokke mukene dong nyero anyera. Eh? Oweko an, an, an maro gibot an. Iman tamma ba. kono gubimako iye kwir i koma kong gubiwaco ni aye lamoyo keken peke ento an pe amito ngati mo obin ka tito lok ki mar hmm? ki wora ki omera ki lamera ni in gamene mito neki an kono acalo an ni gamene nongo mito neko mamana pingo eh? ngo ma wan dong watye kwede ma dok dong gamenowa myero wanek woko wek dong wamane kit obed peke Ineno? Gameno mito adada ni mayo tang derona ni en dong gin icet kede. Konye ko gingo. Man ni enu ni en aye polle ka ma wan polle wengo ti iye te dero. Gin umo ni ma di ma ni cimme pekke pud dano ti ka yele yela. Ineno? Ento me loko jami o jami weng hmm? wan oneno ya coli kit wa yo ka mito kato ka mo ni o joni eni do neno bom mo ma lan main mo dong biketo joni eni i mwojo tyen wuko ni weng yo ba tye akwanyi ki kany teri gang kwan kwanyi kany teri cuk kwanyi kany teri ka mo ni inge gum maberre kodi loko eni naka ya onongo lyel I kare acani, generation apat dong imwani. Ka calo an ni eni, ci kodi lok ni enu ne ni lok man lok abal kari. Wan ocero gang kwano timo. Ma kong omyero wan okur kong lok mun aa kuki Nigeria kong. Wan okwano pingo mo? Ineno? Ma wek ngatu moni mere dong otuc ki lokke, olok wi dano kulu weng wa i gin ma dano ngiyo ni tye scientific. Wa America, ko wa kwekwe gini eni weng, kun twoni oa i China, pe inongo nino ngatu mo ni, ah, China dong ko gin ango, dano wa, dano ma kany dong myero, pe, dano tye ka nongo yat. Mukene wa lalokke onongo ogwere dong wa i ngute dong, yat tye wa i ngute, ento wai in pe inong yat. Yat eni giwaco atir ni pe cango two, twoni eni yat ma cango peke. Ento ka ce in inongo two, olo olo ka onongo ni dong oromo dong kukubo omiko gine i yamo ki kanya kanya ci dok olo pe dok kong jino jino. Ineno? nongo imedo kore ki timo jami ma pire tek, lwoko cingi, timo gin ango gi, ki ruko mask gi, timo ngo gi, ni eno ni en aye kit ma dano gwokke kwede. Two ni eni pe two pa acholi, pe bene two pa movement, pe bene kor two pa DP, pe bene two pa FDC, pe bene two pa kor jo okwano, kor jo ma ming, kor jo ma ngo, lapoya, lababa, dako, laco, kor nga, kulu. Twoni eni onyono wi lobo lung. En gin onongo dong omako wa wi lobo kulu. In imito ni in ilok koko odok ni lok pa doggola acel. Eno ni yang pa angagi. Ci kaka kong dano ko dano ko obed ki kare me lwoto lok. Dok bene dano omyero obed ki kare me waco ni ka lokwu moni ma tye ka bino me lok me miyo miyo gikwero ya hmm? wan ni en otiyo kumbedi ki, ki gine an laceng ca lok iye manonok wan en ma kumbedi wan omako cim kono wamako dwonwa kono wamako video kono wamako ngo omyero wan onge ni ngo ma wan tye ka titone ni konyo dano nining Ineno? Pe wan obed ka tito jami me acel ma cito ci tuku cwiny dano, tuku kono woo, kono gin kiniga, kono gin ango, dwoko dano cen, dano ciko bedo mere i stress keken jwi jwi kwo giko liweng. No pingo? Hmm? In na dong in ibedo iye ni, no pingo pe gunek in kong namba acel? in ibedo wa iye kunu ma kumede ipeke iye imwaye dano ro myero otime ko nining lakite moni hmm? ci in ka in imito kite wa an ka ce an awaye ni yat irac eh? an myero an ago cim ki mar ago cim ki wor ago cim ki omera ci awac ki awac wun ba pe ocito yat Ineno? Ento pe in dong icako wac ki dano ni weng dong calo iwaci dong gino moni dong obino dong ki nying gino moni ki nying kaka. Hmm? Ineno? In in in ijuk meni, juk wuru, juk ko adada adadani kono angani ni en aye pe guciti ka nongo yatti ka in aye waci yatti dong gituji iye gino moni. dano adi munongo yat kenyu eh? gino mo ro timo ngate mo iye ke onongo ka gino mo ni tye marac ba i yat egoni onongo dong ka onen noko ya onongo ka onen noko nongo ka dong ngato man an anongo yat to ci kombedi cani tunga mo be pud pere eh? kufiya kwac en tunga oneno tunga mo dok tye ma dong ocako gine ocako ocako wote ka maleng Acamo maber, aywayo pii wiya, vino bene aywayo maber, ngwece bene pe wangwec dek mo keken olokke bene peke kong gin ango. Ka in ibitito lok ki lwak, tit lok matir ma ikiyo iye ento pe ikel kinigani ma in itye kwede i kom jo moni, i kom ngati moni, iloko dok lok pa dano-ni weng. Man dul-li eni. dul pa jo ma coyo mone gin ma neni jo ma gi recruiting dano i mone coyo dano ba i jami marac pe coyo dano i mako muduku keken coyo dano i jami marac coyo dano wa i tam bene ineno Tye timme wa i kin gang botwa kany, ngato mo ni pud tye ki odaa ko gini lawote mo ni nyo gwok lok ka cente onyo gin ango bino dong kany cako wa ai neno wa neno labele ki dano marac arac jal eh in ngato mo ni eno ma kitye ka wacci lok-ki labeja dong onyuto racce boti nining? Ineno? Dano kong obed ka penyo kodi lok enoni. Ci iloyo ko ki i lok me coc eni, recruitment mogo eni ma gimito gico dano, eh, recruiting, eh, gine, mony me, me, me, me kwero dano-ni. Mm? Ororo. Jemi gipoko ko. Jemi ma tye scientific ginen i wang science. Wan watye ki lutino acoli ma okwano lok me cience matek ka kare ma kit eni tye kare ma two tye gi penyo gin gin aye miyo gin ma lemo lwongo ni expert advice en pe man in be pe be naka ya wa te papai mo pe inventing bene ni amoni yat Lamwaka gitye ka car. Eh, pharmacist, acayo, gitye ka car. Hmm? Bene i jo gingeyo ma wun daktari ma woko ni eni ma ma jwi me tuko bene neno dano ci wa ah, ngati dong tye ki cilim, o oh, ngati dong tye ki ngo, o oh, ngati dong ngati dong diki dong toko, o oh, ko mi tim ber ki dano ya. Wutim kong ber ki dano. Eh? In ka in ideg yat moni, in iweki. Hmm? Ento ka in dong in tamo ni two ni en two me miyo, in dong in ideg yatti, wek wan dong ko ocwali yoko ka ma lutwo korona ti iye. Labongo mas, in ibed to iye kunu. Dok be ka two nu magi ni tap, pe be giket yamo mo i umi. Hmm? Pe gitim ki gino mo, be pe gimed wa pii mo i kumi. In ibed mere kumeno pien in dong in itala ki jing. Ci wek wan oneni. Ka in itye woko kono itye kwene, nen ni lok ma in ibicwalo gang ba obed gin mupire, gin ma konyo dano, dok jami ma ne iniang. Kong be ipenyo Jemmy. En aye omwomme ata, oo kugeng, oo kugeng. Ineko dano gang kwede nono. Pingo kong? So lok pa Mapenduzi ni an awinyo ne aneno i parliament ma en okate kede. En ono dong ko awinyo lokke eni balamego ni dong ma dong obedo ka wire WhatsApp group wire wire. Dok ba mera mi kong tam dong ki dano. Hmm? Tye jemi mukene pe gi mete ki sharing ya. Jemi me miu miu mo chalo kod ki lok akit eni. Man nuge kwanyo ki kanyi bai kacha. Maja kero wa mega ka kama de ino ni pe uyomo chunyi tugi di liti moko. Pe sharing pien nongo omiyo neno an atamo ni kong an agud wiye i wiye lok eni an gira apokke ki tam eni dok alego lutwa ka ngat ma winyo cwiny pe gitye ka diyo ngatti mo ngat ma winyo cwiny oa ni wic ocito ci nongo yat nongo in ingeyo ni in tye ka konye kekeni. Meno aye namba acel. Kwo, en aye iwaco ni kwo-ni, kwo caka ki bot in. Pe tye ngati mo, an yamo pa lamego-ni ca an aywayo kwo, an aye aywayo ma mega. Dok program ma i te ceng kany tye pi an, namba acel. Program me te, te ceng kany-nyi ma mega myero obed mega kong. Ineno? Ento in dong iweko ni programmi me wi lobo ni obed dong program pa kodi lok eguni. Te peke. An agiko loka macek, apwoyowu lwak, apwoyowu lutwa. Dano omedde ki gwokke i loka two. Two ni eni pud tye madii. Man dok eni variant manyen dok obino. Ineno? Nyero moni aye nongo ocako keto lar ata wa i wang dano, dano dong dongo ko, luwedigi dong oo gingo ngo gini. A a kong imako iye dok brek. Karama eni obino eni karama pe dok gimak dok ki arima ba twone eni pud tye twero keto karama ket mo ma biya weng doko kec an an pe an pe amito dano ywa biya mot i gangi kuman ba apwoyo ka boko dok.